lo lo širela ka pela se mošolo o tlo go bona maja motho yo boeme le yena ke lulu na ke tsere o bolela kang bro tlogela go ikgakantšha o tseba gabotse gore be o na le lulu motho o bolelang ka yena se ke mmona gale maja wa tseba ke dumo o ka re dibazareng ke be di ntwela ka mokgwa basadi ba go lwelago ka gona Sep, o tlo thoma go mpeleka jwale, please. O se ke wa e tšea ka lefahla, wa re, Le wena wa tseba mose gore o sefebe. Mose, wena jwale o thomme go nroba. Ke kgopela o se ke wa ntlwaela gampe, papa. O se ke wa ntlwaela gampe. Ke tla go robaganya, Nouso. Ebile o ka se ntire selo nna. Go ka nyewa, Nouso. A ke na energy ya go lwa le wena, ne? Tloga mo pele ga ka ebile o mpalediša go phetha mabaka a ka. Ke a tseba gore o nyaka go tšhithela mantwa, ke re? Nna e re ke e tsamaele pele ke bolaya motho. Gomme a ke tsamaye. Ke bone Lulu ka mo gare. Ke nyaka go ema mo ntle ke ba tšee dinepe mo lefasetereng. Ke nyaka go fixa University of Carleton's. Ge e le Maja yena, ke nyaka go mo ruta go phela le batho. Ga a ntsebe gabotse. A botšiše ka mo. Hai man, hum-um, ke a go nona. Why o ka re Maja wa nchithela gape? Gape ke na le feeling-nyana e nngwe so, hum-um, o ka re ba njela monna mo. Wa tseba ebile ke boregile. Ah, ya re ke no dula gona mo, ke iteele ke moya. Akere ebile ke feditše go attend-a for today. Ke hweditše se ke se nyakago. Ge e le mmaja yena, o tlo nhloya le mo ke fetilego gona. Mose motho yola ke mantwa, e re ke ye go yena. Lulu, wa bona dilo tša gago tša go dira dilo selo o di retantšhitše, gape Sam o re bone. Mmaja, kgane e le gore bothata bao ke eng? Kgane ke nna ke rileng ka re Sam a tle ka mo pharmacy? A re tlogele tšeo man, dira ka pela ke go iše gae. Maja, gape o se ka bolaya le nna o ka re ke nna ngwana. Sorry, no be le gore ga ke nyake batho ba tseba gore nna le wena re boelanene le gona re ne le ngwana together. Aowa Maja, gape ona ka mokgwa re ka khutišang ngwana a rena. Batho ba tlo no tseba mose. Moo gona ke a tseba, e no be le gore ga ke nyake gore Manto a find out ka nna le wena. Woo, why? Kgatha se gore o tlo tlogela Manto wa nyala nna? lulu gape o swantse re bapale dikarata tša rena gabotse manda a swanele go find out ka nna luine gona bjale bona ke a o kwa maja mara nna nka se go belegele ngwana wa mošimane wa fetša ba tla wa nyaka go raloka ka nna lulu e ke ile ka re ke tlo go nyala mphe chance ya gore ke sote dilo tša ka tša bophelo gabotse please Manta wa o dutše mo le one? Haowa, ke no nyaka go tiela ke moya. Bjale ke a bona gore wa ema ja raloko ka wena so. Sam, a wa o thomma ke re wa tepona. Go gape nna ke na matla go hlwa ke omana le wene nna. Mm. Ke tla reng? I could you have nothing important to do with your time. O nyoko reng? Kwang motho ele. Se ka ntlwaela nna wene. Egan, eh eh, a se nna ka monna. Ke tlo go raga wa shulela. Eh. Sesi, o se ke wa ntlwaela ke re o kgona ke maja go tšhithela. Hao, gane wa yo rata gore ke kgona ke maja ntšhithela. Ke eng? Gane o kwele eng? Ke tlo kgona go go botša bjang o no thoma ka go mphaphela everytime ke bolela le wena? Aa, sorry Lweni. Ah, gane ke eng? Ke re o kwele eng? Mpotše hle. Nna ga ke nyake go bolela, ka gore ge le hlalana le tlo ba le re, Hee, hee, Sam, hee, hee, o thuba di-relationship. Sam, A bolela le weni man, ai, tla ba ntena ebile, eish. A re tšhweremenyana ka tšeo. Gape allowance ya ka ya September ga e reflecte. Aowa, a se wena o nnoši. Ke kwele le ma-student a mangwe a bolela soo. Eish, gape bursary ya mmušo ya re hlakiša. Ke re o ka bolela gape. Yoh, a ma-teacher a re tlaeditše šem. Umm, mola re sa tsena high school, uh-uh. Ee, ke sa gopola. Ba re boditše gore ge re ka phasa gabotse, dibasari le diyunibesithi di tlo re lwela. Ke re, Ge ke gopola gore ke hlaketše space jwang mo University of Kalitunsi, hee, nka re nka loma my former LO teacher. Nna ke re ka nako ya di-registration tša first year, e be ke se na le marobalo. E be ke robala lineng, sesi. Wene, Ke re tša di registration le di space ke a di bona. Nna mme mo ka mmetse sa la mpotša a re ngwanaka se ka kitimela motšolo ka gore o mita soulmate ya gago university. Ba go tlaeditše sham gape ge e le maja yena a se soulmate ya gago. Hao gane o ra jwang ge o re maja a se soulmate ya ka hao gape nna le motho ele re a ratana wene yo. Se se re nna ke go tlogele mara o tsebe gore go maja gona o bethile fase. Ya ne, ke be ke sa maketše. Be ke thoma go nagana gore nna le wena šetše re thommo go kwana, kgane ke a te tlaetša. Ya wene, ai, o jo ba bosepa jwa motho shem. Aowa, o jo ba bosepa jwa motho. Maja, E be le le jwang letšatši la gago lekgono? O a eupša, gane ba go boditšeeng ka nna? Hao motho wa Modimo. Haui? Gane o swere efe? Ke botša ke mang gona go reng? Ga o gapotlong ga ka ntšha jwalo. Ke tla reng nna? A ke re phela o nnaganela gore nna ke ya go tšhithela? Haowa my love, no. Hao nna ke ya go tshepa. Ke a tseba gore ga o tšhithi mos. Aowa, ge o bolela so o nkweša bose tšobana la ka. Kgane ke mang a nfounela le mašego a makaa so? Why o sa arabe Maja? Why? Ai, motho ke tla mo founela tomorrow. What if motho wa gona o nyoko go bolela le wene ka dilo tše di-serious? Motho wa Modimo, ke re ke tla go founela tomorrow. gaowa maja mm wena o ka rona le bothata matšatšing ya nna wena ke na le bothata bja eng e bjale nna na ke tsere o bolela ka eng maja nna ke nyoko nyaka gore o tsebe gore if wene o boetse o ntšhithela gape ke tlo tseba soon a gone nto o tlang go e tseba ka gobane nna ga ke cheat Tipsene wena, kitimiša sekhetwa kwa, ya ka nako yona e tlo fihla, ke a tseba ke re. O bolela ka eng bjale? Ke eng? O nyako pheya revenge? He, he. Ao, a gona taba. Mara tseba gore tšatši le ile gore go tlo tšola nna ne. He, le sa thanwa tsa gore o tlo šala swere molomo so, a sa kgole mahlo a gagwe. ka mo kwele gore ba re lecture e le ya rena ya metse e resignile semo gape ra tla ra khutša wene yo gape ba re doctor bothata o resignile ee ke kwele le nna ba re go tlile lecture e mpšha ebile ba re ke mosadi ah nna yena wa tsakeng i just hope gore mosadi wa gona o tlo dira gore abstract algebra e be bonolo Gape wena e tla no go thathafela, ka gore ga o serious ka sekolo. Hao, o ra jwang ge o re nna ke serious ka sekolo jwalo? A ke re wa bona wa thoma? Ai man. A ke re o tletše banna mo university? Ebile no ke phetošitše rres wife. Wa tseba wene nena, aowa, mm-mm. Ke gore a go kgonege, ga go kgonege gore motho a bolelelwe ene ne a feletše ka bothakga. Eban, a o jo ba bojupa ngwana batho, mm-mm.

Prof, is the quiz going to contribute to our semester marks? I don't like stupid questions. If you have nothing important to say, keep quiet. ya a mo ra tla ra kopana le dipela dithotha he banna motho tlo ba gopola doctor bothata mo